Movie Plus channel kan lo let leh ta e. Vawiin a kan movie recap tur chu Matriarch American Thriller sang hnih sawm pariat a an tih chhuah kha a ni a. Khawngaihin like, subscribe leh share kha min lo hmehsak ve theuh dawn nia. Chu mai bakah comment lamah khan kan movie duh zawng te pawh a request theih reng e. Nupa te chu an car ah khawiah emaw kal turin kawngah an lo tlan mek a, a nupui rai mek chu Rachel niin a pasal chu Matt a ni. An kalna kawng a in block tih an hriat hma zawng chuan an hlim dun hle. Kawng block lohna pumpelh lamah tlanin Matt-a'n kawng a lo en lem loh avang chuan kawng laia thing lo tlu ruah chu a su a, an car chu a che nasa hle mai. An awmna lah chu a reh in khaw pawn lam daih a ni bawk si. Matt-a'n car hnuk tur truck call tum in thingkungah lawn in signal a zawng a, mahse signal reng reng a hmu thei lo. Vaneih thlak takin an awmna atanga mel chanri velah chuan farm a hmu hlauh mai. Chu farm lam pan chuan a nupa in kawngah an kal a, Sign board chu hmuh in chutah chuan mimal ram a nih avang a luh phal loh tih a lo inziak. Mahse an dinhmun in a zer loh em avanga thlan tur dang nei lo in an kal lui ta tho a. Farm an va pawh hlawl hnu chuan pa pakhat car khalh an tuk a, chu pa chuan a ram atanga chhuak turin a lo ti nghal. Matan an dinhmun a sawifiah hnu pawh chuan nga tan mah ngai loin a ram chu chhuahsan turin a ti ta tho a. Mahse Rachel chu rai puar teuh a ni tih leh naute chu mipa a ni tih a hriat hnu chuan a zia chu thlak thutin tha takin a dawng sawng nghal a. He pa hi Bobby niin a nupui Agnes chu mikhual nupa an neih tur thu a hrilh zui a. A tirah Agnes chuan sawm lo tur a lo tiin, Bobby-a'n Rachel chu raipuar a nih thu leh fapa a pai tih a hrilh chuan Agnes pawn hlim takin a lo remti ve leh vat a. Matt chuan an ina hruai kher loin phone chu rei lo te hman tir lawk tura a tih pawh chuan an ina kal tura sawm lui tlatin Thlipuiin telephone line a tih chhiat avanga a siamtu tur an nghah ve mek thu a hrilh a. Chumi vangin a sawmna chu pawmin Bobby-in lam chu an pan ta a. An kal lam chuan Rachel-in kawngah hmeichhe pakhat dum veka inthuam chu hmuhin a ni pawn a lo thlir reng a. In an thlen chuan Agnes leh a fapa pahnih, Luke leh David ten lo hmuakin Agnes chuan an room-a an hruai hmain a fapa te chu an bungrua kensak turin a tir zui a. Room nuam tak an lo pek avang chuan phone hman tur awm lo mah se an hlim dun hle. Mahse Agnes-i chuan room pawn lam atang an tawng chu a lo ngaithla reng tih reng an hre lo. Tukverh parda a hawn rual a, kawnga hmeichhia a hmuh kha a hmuh leh chuan Rachel chu a phu nasa hle. Mahse Matt-an a en ve chuan tumah an lo awm tawh lo. Matt leh Rachel chu an chhungkaw zinga zanriah kel turin an sawm ve a. Chaw an ei lai chuan Rachel-in banga an thlalak tar pakhatah chuan a hmeichhe hmuh leh Bobby leh Agnes te thlalak chu a hmu a. Tunge a nih tia a zawh chuan an fatlum ber Faith tiin Agnes chuan a lo chhang. Mahse an zinga zanriah a kil ve loh avang chuan Rachel chuan mak a ti hle. Ani chu Luke leh David ang thoa an falak a nih thu leh an nupa chuan fa a neih theih loh thu Agnes-in a hrilh tel a. Zanriah ei kham Matt leh Rachel te an room-a an kir lehin Rachel chuan an chhungkua lakah thilrinhlelh awm riau awmin a hria. A chhan chu zanriah kilhona ah Faith a tel ve loh vang a ni. Matt hnenah a tuka in chu chhuahsan a duh thu a hrilh laiin room pawn lamah chuan thawm an hre thut a, Matt-a'n a va en chuan tumah reng an hmu leh ta lo. A tuk zingah Rachel chu chap ri in kai harhin a hawi kual chuan a bulah Matt a lo mu tawh lo a, Chapri lam a va en chuan Faith lo niin a nu leh pa te ruang a lo chah a lo ni. Faith chuan a hming dik tak a hrilh hnuah Rachel chu a harh chhuak a, a mumang mai mai lo niin a pasal kai tho nghalin hmeichhia a hmuh nu hming dik tak chu Ellie Adams a nih thu leh thla tam liam ta a an chhungkaw bo thu news-a an puan te chu a pasal met a hrilh a. Agnes te chhungkua chu ringhlel zual sauhin chung thihna ah chuan mawh an phur ngei a, a rin thu leh in chu tun huna chhuah san nghal a duh thu a pasal a hrilh a, in hnuaiah thawm dim takin an chhuk thla a, mahse rin loh takin kawngka chu a lo in kalh vek mai. Matt-a'n tala bawr chu la in chhuatah a la thlauh palh zui, chumi veleh Bobby chu a rawn lang nghal a, Matt chuan A nupui nen ke a kal a, an zin kawng an chhunzawm tur thu a hrilh hnuin Bobby chuan ngawi rengin a lo thlir a, an chhuak nghal. Mahse, a fapa te pahnih chuan kutah silai nen lo dangin David chuan Matt chu a chhu thlu a, nikhaw hre loin a siam zui nghal. Rachel pawh Bobby-a'n a lo chhu thlu ve bawk a. Jane-a thlun behin Rachel chu a rawn harh chhuak a. Matt awmna a zawh chuan Agnes-in hmun nuam zawkah a awm tawh thuin a lo chhang. Chutih lai mekin David leh Luke chuan lei chu an lo lai a. Matt-a chu a thawmhnaw bakah a kekawr te thlengin an phelh sak. Luke-a'n Matt thah a tum laiin David chuan a nung chunga phum a rawt a. Nico hre lo a awm Matt chu kuangah khungin a kuangah chuan cigarettes leh lighter theh lutin I la mamawh takin tiin diriam takin an nuih sawh zui a. Rachel pawn Agnes tanpuina in nau a lo vei mek. Naute a pian chuan mipa ni loin hmeichhia zawk a lo ni. Agnes chuan pawnah naute chu pawm chhuak daihin a chhuah rual chuan Rachel pawn an phuarna chu phelh vat vatin banga kraws intar chu inven nan a la zui a. Khuma a mut leh hnu lawkah Agnes a rawn lut leh. Agnes hi a tawng siam siam lai chuan a kraws ken chuan a chhu nghal chawrh. Mahse midang ho chu lo lang nghal vatin an man bet a, a kut leh ke chu an phuarsak leh ta. Chutah Agnes chuan Faith nu leh pa te chu Pathian tana a thah thu a sawi a, Rachel leh nu leh pa dang te chu sualin a bawih thu leh an fa te chu sual lak atanga a chhan chhuah nan an nu leh pa te a thah sak thin thu a sawi chhuak a. Chumi hnuin Rachel chu ran inah hruaiin an man beh hnuah a hnute tui an suar sak a, Matt lo langin a lighter hmang chuan a awmna chu khawi lai nge tih a enkual. Thing kilkar atang chuan lei nawi a hmu a, chutah chiah chuan a nung chunga phum a ni tih a hre ta. Chhuah tuma rei tak a beih hnu chuan a vak chhuak thei ta hram a. A awmna ah chuan tanpuitu zawnga a au ngial pawhin tuma an awm lo. A awmna a tangkal zelin tui khawh thla a va pawh a, a intihfai hnu chuan vaneihthlak takin a piahah thawmhnaw a chhar a, a inbel zui nghal. Chutih laiin Rachel pawh an phuarna atangtal chhuah tumin a lo bei chiam. Mahse a hahthlawn mai a ni. Chau taka a mutthilh hnua a harh leh chuan Ellie-in ei leh in tur a rawn pe. Rachel-in chhuah turin a lo ngen vat, mahse Ellie chuan a kalsan ta daih a. Matt lo lang lehin highway a zawng mek a, chutah pa pahnih camp nei mek chu a va hmu. Rachel nena an chanchin chu hrilhin chanpuina a ngen zui. Matt-a thawmhnaw an en chuan zu rui a nih rengin an lo uk sak duh lo. Matt chuan thlan tur dang nei hek lo le a insual pui a, an pahniha phuar betin an thawmhnaw te chu a lak sak a, highway kawng chu zawt leh in chem chu an phuarna phelh nan a pe let leh ta a. Luke leh David chu Agnes hmu turin Rachel-i naute dahna room ah an va kal a, Agnes chuan naute mipa a duh tih hriain an ni chuan Rachel chu an mutpui mai ang a, fapa a hring thei mai ang an ti a. Agnes-in chu thu a hriat chuan thinrim takin room atang a hnawt chhuak zui. Luke leh David chu an rilru kal sual lak luhin Rachel an khungna ran inah chuan kal an tum a. Chutih laiin Matt pawn in chu a rawn thleng ve chiah. Ellie chuan Rachel an dahna lam chu a lo kawk a. Luke leh David-a'n Rachel pawng sual an lo tum lai takin Matt chuan a pipe ken hmangin a vaw zui chawrh chawrh a, a vaw hlum ta. Rachel chuan a pasal hnenah an naute chu hmeichhia a nih thu leh an laksak thu a lo hrilh nghal. Matt-a'n a chain chu tihchhiat tumin pipe-in a vuah a, Chu thawm chu Bobby leh Agnes ten an lo hriatin Rachel awmna a kal an tum nghal. Mahse Ellie chuan Agnes tihbuai nan darthlalang chu a lo ti keh ve a. Rachel leh Matt an chhukthlak chuan Bobby chuan silai nen inring takin a lo nghak a. Matt-a'n a nupui chhan nan lo dinhliah vatin Bobby-a'n Matt chu a kap hlum ta zawk a. Rachel pawh ni khawhre loin a siam zui. Chumi hnuin Rachel chu a ngaiah bawk an lo thlung leh a, mahse tun tum chu Elly khan chanpui a lo tum a. Inah chuan Agnes-in Luke leh David chu la damah ngaiin make-up a lo hnawih a, mahse a pasalin an thi tawh tih pum tura a hrilh chuan rilru na em emin a chap a. Bobby leh Agnes te nupa chuan an fapa te ruang chu phul hmunah an phum a, chu hmunah chuan kraws thing pathum a lo ding. Agnes chuan Bobby chu va haw hmasa tura a hrilh hnuah Bobby chu a kal ta a. Chutih laiin Ellie leh Rachel chuan an phuarna chain inthlunna brick chu lo la thlain an chhuak thei a. Chain an tih chhiat hnu chuan inah lutin a naute chu Rachel chuan a pawm vat. Mahse Bobby leh Agnes lo haw thawm an hriat chuan tlan chhiatna hun a awm tawh lo. Closet ah chuan an bir ta a. Bobby-a'n naute room a rawn check hnuah Rachel an dahna a pan leh a. Mahse ran inah Rachel a lo awm tawh lo tih a hmuh chuan a silai chu la vatin naute room ah a kal nghal. Rachel chu lo ding rengin vawikhat tal a fanu chu a hnute tui sawr sa ni loin amah ngeiin hnute pek a duh tiin a lo ngen a. Mahse naute reng reng a lo pum hauh lo, puan tel khawm mai mai zawk a lo ni. Bobby chu hnung lama chang beiin a vit hlum a, Phone chu lak sakin Police a call zui. Chutih laiin Agnes pawn in lo thlengin Rachel an dahna ran ina Tala a chahbi lo inkhai a hmuh chuan rang takin silai a la a. Pawnah Rachel chu a lo nghak ran. Reilote hnuah tractor-in hmun dangah a kal ta daih a. Rachel leh Ellie chu Pawnah fimkhur taka an chhuah hnuin karah an lut vat. Mahse kar chahbi an hmu zo lo. An piah atang Agnes chuan lo changin kar atanga chhuak turin a au zui a. Naute chu Elly pawm tirin Rachel chu silai nen kar atang a chhuak ve nghal. Rachel chu Agnes chuan a bânah leh keiah a kah hliam hnuah Agnes chu lo hnai zêlin Rachel chuan a lo man a, Leia a lu a to sak nghek nghek mai. Chumi hnu chuan Rachel leh Eli chuan in chu an chhuahsan laiin Police leh Ambulance pawh an lo thleng ve nghal. Enge thleng tia zawhna an zawh laiin Ambulance phenah chuan Agnes chu a lo ding a, A lo la dam reng a lo ni. Rachel kah tuma silai a a tin mek laiin Police te chuan a rawn kap hlum ta a. Police a phone lai khan Rachel in Ellie Adams chungchang a report tel avangin Police Officer chuan Khawnge Ellie Adams chu? tiin a zawt a. Hetah chiah hian Rachel chuan khami inah a hmuh Ellie kha awm tak tak loin in atanga hruai chhuak tura A ngaihtuahna hmanga a lo din mai mai a lo ni. Phul hmuna Luke leh David an phum laia thlan pathum awm zing a mi kha Ellie Adams i Agnes te nupa in Faith Fairbairn tia an kauh thlan a lo ni reng bawk. A tawpah Rachel leh a naute chu ambulance in damdawiinah an hruai a. Aw le, khati zawng kha tun chum atana kan tih chhuah theih a nia, kan channel min lo ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min thlir saktute chungah Team Movie Plus te chuan a bik takin lawmthu kan sawi e.